abanto bateng'ane egency ekogamba, what is the first thing ogochi go prioritize ekero gwasoire ecounty government? Inyora ng'a chimbaso echio chikoenda chiabeka amachike na kufuatiwa na amang'ana agokora. Ase ebudget nigo ora make sure kiabekirwe egetang'ani ekero egechi koreta an impact ase ase ward. inche korwa mono buna esisa ase nkorwa korwa, aria omanyete ase aria, nase agiya sana ase oboremi. Okay. Nomanyete eward yane engima notara otanyora ase enswe ekwanigwa.

Nagokire, nagokire sana. Nase aria nase agiya oboremi bwo- bwe chinyeni, chimansaga chinsaga nchikwanda kericho, moa chikorwa aria. Bono mokwen courage oboremi kabisa mogosinse that omanyete ntori kogani, ntori kogani banto bakore binto biinge. Let us just have even veterinaries coming over ebinyoro ime koeresa abanto amarwaire naro, nyarwari iga na iga na iga. Oboremi bono iga ebinto bitakiri na iga na iga. Nairobi chinyeni titakere, information. Mwabarigere nonye na emarket mwabaring ne chifarmers.

Togende kobeka erusaito aria efactory ase amabere aa, abanto Amabere baito ya banye Eskimo. Eh, Naintwe twanyora amabere a brand nonya Kisii. eh, eh, Eskimo. eskim, Skim milk. eh, Value addition. nabo igo Tonyore ng'a naintwe tobwate brand ya korwa Busia. yakorwa Gusii. Bono omanyete onyora tore amasii yo- yochi- yobo- obokima ako- ako- akorokwa akafagara aya abaikoyo. Twanyora amache aya Aya abaikoyo. Abaikoyo, Inki totanyorera intwe amabere ekegusii iga? nabo.
akorokwa omoika ore amabere akorokire kinengobe, Nao maunti Kenya, inki twanyorire gusii milk? eh, at least naintwe omoremi aria Esikimero omoronche ogora. omo- omoremi ake goika 37 shillings ye lita twaira amabere aito orogora aria gokoenda kogora kwanarigwe lita gose ekare gose neirenga 70 ochiwo. 70. Ingia totabekera ang'e egari naintwe, Eh? twoonie rigori erio rienda gochia aaria. Tonyore kende togae chischool fees. Eh. Kanywa amache. Eh, asante sana. Eh, aka amache. Eh, Nche ing'ise koba ng'a nekura ngoaka esise ward. Already mamsie one nanyorire. Mpaka omong'acha ankwanera angokie koba oyo, abamanya goteba naki, eh bono, oyo nare but, but for now, noyo. Ekero togoteba ng'a chijenzi echi mochichaye, oyo na omongwana oroche osomire esukuru korwa primary mpaka oikire secondary, orure secondary osoire epotiti polytechnic, osomire okorire onyore his papers, ochakire goa so, omanye gocha koboria obogambi. Omongwana omwate omokia buna obwo, oyio, inki motamoconsidera momoe something? Abanto besise bono, aro ntobasa gopingana, ninche inche ecampaign, abe ngoborie nde obogavana gose tindi koboria, Ntakuja campaign mbo nde abanto be Isiso ward buna evijana ntibwati mang'ana maange. Nabo. Monto tobwate noyo. Ase amatiang'i ngoakera nde pi eyaye. Tomoakera esimi tore gose nabwate. Bono iga ntomotebi. Esise bonsi omanyete bare lo- kende ngeyo mogopinga. Eh? Esise bonsi pi bare one term. Taibo. Tokorete. Taibo.
Esise one Eh?
term.
This is serious.

chibese, ngokwa, Tingocha ngoya chibese, nakoira hamsini rero, eh, mambia ende nakwang'eire ekerogo, nachiire, nogocha gokwa hamsini eyio, Teiyo. eh, Teiyo. kwang'eire ekura yago, Ehe. naichire aria gwogo, Mm. twaikaransire, nachorire omomura oyomo Ehe. korwa aria ekenyoro, Eh. o- nyorire egasi ase gete, Eh, bono. nasu, I like omonto naro gwakora interview, omorai gete chusi. Okorokwa naye.

Ninkore eke nkoire obogambi, ngokora nkore na eke, ntrust bamanya gosoa riria mbagokora. Naki togokora togotrustinga aye, ogosoa abanto banyamira mbabwane.
Mister Mokua, abwo aro don't have any doubts, egasi mpaka nkore. Aha. Nyuma ya korwa magega ase nabeire ginko deliver my promises, ngochikora nde buna ntebete. Ase egasi chiago gose nka? Either chigasi chiane, Aha. either ndonsi ase.

Ee igo ere egento ekiya sana, omanyete ntotaeti ekero ase, tokwebisa ntotaeti kwebisa amega yaye, totaete onde bwensi ogochia koba ase matiang'i egasi yakore egasi ya kororokana. Ng'achi gocha kobaterera.
Eg- egoti ogotarerwa egasi goika ekorekane. Akae kando.
Onye tori gokora gasi, obere kando. Sindio? Mapema.
Na itakuwa hivo.
Ntotaeti abanto baria bakwebisa nkorora abande ntoti kobakwana.

Tinachaya rende ntebetie buna rero nchangere ngwe nane ase gete. No, keri kiane geke mbwate, onye king'wete nyarebe ase gete, esara nekaro, abwo nao ngotoka na inche tokore eshe- onye ne- either sherehe ende yonsi. Omanyete esara ne chinyinge. Eh, naroka amatanga. Amatanga.
Sherehe ya mazishi, eh, sherehe ya ah, eyende harusi, yonsi eri. eh.
Na inche nao ngotoka, twasangana barabwo abwo. Amisini eria Eh, agobwate. amisini yane eri mbwate nere ngorwo. Tari soke, nabo togende. Omanyete egento giasariri gusii ase Gusii, na abanasiasa abanyene. Chibese. Bagotang'ani chibesa kobua egento Kobua egento barakore. barakore abanto. Aya bono egento ndaganire egento ekenene, kora keria gokonyara. Ikera abanto togende ne mentality yogosera. Aya. Batebi inche ngorokwa Lameck, inche nache iga ase ogwancha kwaino, montegerere. Timbwati maangira ki, nkoboria ki? Obwemusiye. Obwemusiye ntatoka obe oyomatiani. Kabisa.
Gose bono, after nakorire, inche ninga nimbakore eke na eke na eke. Timbwati besa pi, lakini nabwate amisini yane iga iga igoro y'amata. Matanga. Amang'ana abe amaororo boigo. We wish you all the best brother. Asante sana. So far, what are the challenges bweteire? Eh, challenges chiro chi nchiroo buna kawaida botambe. Teba goons gaki bagoitera. Goons?
Eh.
Goons mbagokuna.

mbanya goseria onde, gose mbanya gokorama, engaki eria nere yagoikire ogochia gwatenena omosae ataete kobori, kwaigwana omosae, kora yakora akora gento gete, mbanya gokwana, Mbanya gokwana. bagokwania buya bagoteba ih, gachi motu, naki oete bagoteba korwa are, matiang'i, gachi motu. Bono abagaka bagosina abamana sana. Abaya sana Vijana naende. tore ake riogi ntwagakura bange. Eh. Lakini abagaka osuke oyomo ase oyomo, nabo ende tari lasima obate mana amange. Aye. Nabo akore kijana eke, Actua- ekenywaini. Actually,

Abwo mbuya. Tindi kobaka amagena.
And that means you are doing well. Tindi goaka magaka Agaka amagena. kiba chirange mbuya ogokora. Omeshimiwa, kwanera abananchi ba Besise ward because we are coming to the end of the show. Eh, inche abananchi bane besise gori egento nabatebi 2027 buna egoika obwate ekura ase obonge korwa bono engaki eywo egoika chigasi chiria chionsi pi chiaberire mokong'aini mogotigerwa nchera. inche nachikonye, ebirasi abana baito chisukuru ngwenda tore twanyora aba abanafunsi abalimu bateche chingiya, abana baito ba nasari barabase kogumia
chicho chianyogete barabase kogumia, omwalimu agochie chwe engiya
goika erabe goika arabe, omosae otamorendeti rero, mambia ende mpaka akamba eywo. Intwe Mbayo. togokina takoa bagaka. Bagaka bagototuguta bagaka mbayo gochia motua. Mambia abachukuru babo bachandekire. Bachandekire. Goika batorosie. Bono goika batorosie tobe. Naende Bakwanire buya. ntete mbakere mbuya mono. Ehe. Babwate chikura ase obonge. Mm. Tonto ensemo nigo goika bachore oborayi ase obotwerero. Sindio? Kabisa.
Na ebijana motenene aa kabisa mochore ebijana bia mino. Mobase goika ase mokorara kere ebijana biregeti boka mambe mapema bwate chikura. Kabisa. Finally omaete Bono nigo baigwere ABC yaigwere chikura ngwacho chire. Nchibwat nchigoire.
Nchigoire. Eh.
Tosabe abananchi bagusii bagende babwate chikura. In fact on 15th nkolaunch tore a serious a serious drive yokobwata chikura. Kabisa. Gusii engima. Kabisa.
I'm working on the paybill abanto bagochanga ekero betwene bokomove korwa ekenyoro.

Onye okoria ekechano ase ekabu okoboruche kore abamisie, ng'akera esimi enamba yane nere aa, ekero nkorete on board. Onye kore omong'ina gose omogaka, obwate emipango ende yonsi ekobora ekerogo, enamba yane nere abwo ng'akere esimi. Ekero tokorete aa tokomanya tokoigwa ng'a aye ning'o, inki obwate gochinyamera igaa. By the time ogoika, ochiboruchie kura abande inche bakomanyire.

Registration of voters gusii engima mokuminu relax nimbatebie engaki chigoika mbuya muno sana tumerane mugambi sika buya kwania esise all the best in your campaigns naende abananchi ngosaba nyasaye abakune chingoro bakwe chigasi ekero orosie ebesa ya mabuta ya 2027. Sante sana ase okonyangeria ase echannel yago. Mbuya mono sana.
Seseni.